Crest Media TV, iraka lyawe. Ahari Canon Bunyinguye Guest House omu Rushahi Town Council habaireho omushomo gw'abakazi ogubairwemeyo aha theme, A Society with Sensible Compassionate Counselling, Nurturing Mental Wellbeing, ogurikushomesa abakazi okuteetandikiraho eby'okukora ebyabo kandi bakareka kutega abashaija amaisho omuri buri kimwe. Abakazi bongyeire baasiima Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubaheereza obugabe bwabo nabo nk'abakazi, Honarebo Jovan Sirenduru kandi ori Woman MP ahabwa Kiruhura Disiturikiti asiimire omushomo murungi kandi yaayongyera yaasiima Jovanis Wambaata, Okutebeekanisa omushombo gw'abakazi omurungi nk'ogu. Aha mushomo ogu, hetabireho n'abandi bantu nyamwingi abari barimu Bishop wa North Ankole Alfred Muhoozi kandi ogu agizire ngu tihariho nsi kubaho hatariho kuzaara nari hatariho omushaija n'omukazi. Bishop ayongyire yasiima abakazi abeetsirwe kandi bakaija kuhurira ebintu birungi nk'ebyo eby'obwengye. Leigh Canon Jovan Sibwambata kandi obeire ari omutebeekanisa w'omushomo ogu ashabire abakazi ngu bamanye emyanya yaabo omu maka. Omwe omu bashomesa b'eizooba omukyara Victor Tehenda nawe ashabire abakazi abataine bwengye ngu babutemu kandi nabo bayongyere kwerondera eby'okukora nk'abakazi. Abataine bwengye mubutemu, abataine ky'okukora nikirungi. Hakaija bank. Tikikwetegyesa nangwa ngu oze omu bank oze kukora. It's a group. Ni group not ayi omukwezi ngu akuhereza. Nokora eki orikwenda. Orashusha omushaija mukaba wa masikini. Omushaija nomushaba empore, nomushaba akaleega, nomushaba half plate, nomushaba ekitabo ky'omwana, nomushaba, nomushaba, nomushaba nakutamu. Nga hati obu akuba ataine na sente atakwenda n'okukureeba. Shaba kakye. Manya obundi nawe nakakureetera.

Okugorora omukono nka Mothers Union Team, okwegyesa abakazi obushwere oburikwera, kandi n'okutiina Ruhanga. Mukama waitu asiimwe, amaziina gangye nibanyeta Norah Kagyenyi, ahabw'embabazi za Ruhanga ninkora nka Mothers Union President w'obureeberezi bwaitu owa North Ankole. Ninsiima Ruhanga ahabw'ebiro ebi bibiri ebitumazire aha. Turi omu kwehereera nk'abakazi abu Ruhanga aheereize responsibility y'oku y'oku y'okuhabura baanyina amaka, y'okushomesa abakazi, y'okushomesa abaana, y'okushomesa Baibuli, y'okubuurira engiri, emirimo eyo emirimo egyo yoona neekorwa Mothers Union. Mothers Union eshemereire ku stretchinga eshemereire kunanuura omukono gwayo ekahika aha buri mukazi weena ori omu bushwere oburikwera n'otaburimu kureeba ngu baamanya Ruhanga, baashoboorora orugyendo rwabo rw'omu nsi beekwatize Ruhanga bajunirwe. Niinyenda kusiima Ow'eishe-emwe Johannes Bwambata Waareeba enyene ekitongore eki kandi ahi yaateeminyire emishomo yaabo kandi akakyendeeza kunooya, akaija akatugambira nka dayosiisi, naitwe tukashaba orusa omureeberezi. Niinyenda kusiima omureeberezi munonga munonga munonga, omureeberezi waitu na maama okuhikiiriza Proclaim Africa kwija etutebeekanisize kandi eshomese abantu. Niinyenda kusiima Ruhanga ahabw'abantu abu Ruhanga atuheereize, entama nkye kwonka mpango, ahabw'omurimo gwa Ruhanga. Abakazi aba bari aha boona bambaruga all over the diocese, buri parish almost yejwekyeire kandi ebi beiha aha nimpamya ngu amaka gaabo gaaza tigaaza kugarukamu tigaaza kugarukayo gakaba gakara bakaraba omu bi babaire nibarabamu. Twashoma ebintu bingi omu mushomo ogu, twashoma okushoma Baibuli n'okugishoboorokyerwa. Nk'ei ngitushomire Baibuli kwonka titwagishoboorokyerwa Kwonka eri izooba, amazooba aga gombi, tumanyire ngu hariho okushoma Baibuli kandi hariho n'okugishoboorokyerwa. Kandi okiheza kugishoboorokyerwa, ebi waashoboorokyerwa okabita omu nkora. Mbwenu twa, twegire ngu amaka agu Ruhanga atukwatize titukubaasa kugabaasa twaba tutashoboorokyeirwe omurimo gwa Ruhanga ogu yaateereireho amaka. Omurimo gwa Ruhanga okutuhereza eiziina erindi eri atweheera omu mbabazi ze, okwetwa abazaire b'abantu. Nyowe specifically omushomo ogu mbaire ninshomesa aha kakwate k'omwana n'omuzaire we. Ninsiima Ruhanga ahabw'okuba tugiire aha kigambo omwana nk'oku Baiburi erikukigamba omu kitabo kya Zaburi eshuura eshuura igana ashatu na mushanju ishatu igana ashatu na mushanju n'eri igana abiri na mushanju erikushoboorora ngu omwana n'ebiconco ebikuruga ahari Ruhanga. Mbwenu Ruhanga atuhwereire. Twayetegyereza omwana niki? Kandi twayetegyereza omurimo gw'omuzaire aha mwana we. Mbwenu ebiro byaitu ebi bibiri twashoma aha by'amaka, twashoma aha mirimo y'omukazi, twashoma aha murimo gw'omushaija, twashoma aha murimo gw'abeebembezi. Nyenda kusiima omureeberezi kuhikiriza eki kikaija. Nyenda kusiima Honourable Member of Parliament ow'eishe-emwe Jovan Sirwenduuru oizire akatukwatsa. Nyenda kusiima bagyenzi bangye boona ababaire bari aha ntutebeekanisa. nka Chairperson wa Women Council, nk'omukyara w'omureeberezi, nka Waaka waitu w'obureeberezi, Ow'eishe-emwe Lillian Gumisiriza, abantu abo boona batairemu obwengye bwabo, baatamu ebi babaire bakwaitse omu ngaro nk'esente n'ebindi, baatebeekanisiza omushomo ogu kandi gubairegye munonga. Ahabwa Christ Media TV,